Indi bolsa plana graflara değineris. Plana grafla unweighted yankı ýaly undirected graflaryň üstüne işläli. Plana graf haçan diýýäs biz? Haçan da plana graf şol grafy bir sany plane, plane näme bolýar bärde? Hmm, bir yüz, yüz, yüzeyde, yani bir yüzeyde Ersleri üst-üstüni bir-birini kesmejek şekilde ýazyp bilýän bolsak, onda şoňa biz planned diýýäris. Bu türkmençe definition birazajyk kelläňi garaşdyrmak bilen iňlisçe-de aýdyp bilerin. A graph is said to be planar if it can be drawn in a plane, plane-de çyzmaly, so that no edge cross. Meselem, Şunuň ýaly ýazdym. Şu wagt biziň plaýerimiz 2D plaýerimiz bolsun. Şu grafyň üstüne şeýdip graf çizýän şu wagt hiç bir edge biriniň üstüni kesenok. Diňe birleşýär. Ýani şuňa kesmek diýýän biriniň üstüne cross etmek diýilýär. Meselem arkaýyn çyzyp bilýän. Şu wagt men aslynda ýani ýadyňyza düşýän bolsa K4 diýdik. Ýani click 4 notly click complete graf. Her iki nodyň arasynda edge bar. Şol grafy çyzyp bildim plain'da. Hiç bir ejem bir-birini kesenek. Diýmek, näme diýip bileris arkaýynlyk bilen? K4 is planar graf. Ýagny K4 planar graf diýip bilýäs. Bärde şu grafy meselem başga bir grafyny çyzyp görkezin diýsek. Öýçük ýaly çyzyp bileris. Ee, meselem şunu bilen şunu baglasak, muny bilen bunu baglasak. Diýmek şu graf planner. Planner graflaryň käbir özellikleri bar. Ilki bilen bir planner grafda bilşimiz ýaly vertex sanyny bilýäs, ýa näçe not bar, bir näçe edge bar diýip bilýäs, bir ekstra face sanyny hem biz sanap bilýäs. Sebäbi hiç bir edge bir-birini kesmeýän üçin şu taýda face sany bir face, iki face, üç face, ýagny Şu boşluk bolan ýere face diýýär. Daşynda da bir diýýär. Bäş sany face bar şeýle. Skrapda bäş sany face bar. Muny näçe çyzsaňam face sany deň galýar. Face sanyny bilemizden soňra näme işimize ýaraýar diýseňiz, bir topar formula orta çykypdyr. Ilki iň populýarny bolany, iň meşhur bolany, EULER-iň formulasy. Vertex sany bilsedik diýýä. Minus Edge sany grafdaky. Eger graf planar mi planar dädigini ýa e grafymyz connected planar graf bolsa diýýä. E sany edge bolan, ver sany vertex bolan meselem f sany hem ýüzi bolan şu ýüzlerini sanadyk ýa. Onda v minus e plus f deňdir 2 bolardy diýýä. Bütün planar graflar üçin.

Şu elmydama iş dogry. Muňa Ewleriň formasy diýilýär. Ýewleriň formasy plan graflarda işleýär. Muň näme peýdasy bar diýip maňa sorasaňyz, şeýle sorag çykypdy ýadyma düşýän bolsa, APIO 2015-de e, işimize ýarapdy, ýadyma düşýän bolsa. Ýagny sorag şeýledi. Ýene çykar diýip aýdamok, ýa gaýçym ýaly. Ýöne bilmegiňizde peýda bar diýip pikir etýän bu grafow tipini. Bir sany grid bolsa diý, grid nämeden bilýändirsiňiz diýýän. Bu gridde käbir ýerlerde şeýle reşotka bar. Ýani şu taýda bloklanan diýýär. Galan ýerlerde nokat bar. Nokat bar. Soňra Meselem bärki reşotka diýeýin. Reşotka. Nokatla bir-biri bilen bagly, dört tarapyna bagly şekilde baglanyp bilýär. Sekiz tarapyna da. We şeýlelik bilen şu berlen gridde meselem connected component sany bilesimiz gelse. Connected component sanam nokatlardan oluşan bir sany bir bir-birine goňşy bolup baglanan nokatlary diýilýär. Meselem şu taýsy bir connected component. Bärsi şeýl meselem ştadan meselem kredat reşetka ştada oturjak ya ha diýen meselem şunda hawa şeýle hala bolsa ýapyk bolsa da ştaýsi onda bärsi şeýle bir komponent bolardy bärsen bir komponent bolardy ýani üç tane komponent bar şeklinde aýtyp bolupdyk bärde ewleriň formasyny bir şekilde ulanıp bilýäs näle diýsek ştaýdaky boş ýerlere ýagny nokatlaryň sanyna vertex diýýär. Minus edge-leň sanyny sanamaly bolýar. Edge-ler nähili edge-ler bolup biler? Edge-ler sebäbi gridin üstünde graf çyzyp bilýän bolsam, men eýýäm Planograf ýasap bilýän diýmek bolýar. Elçiler hem şulary bir-birine baglaýan elçilere tanamaly bolýar. Ýagny Munam partial sanda, prefiks sanda, 2D prefiks sanda tanap bolýar. Bir sany region içindäki elçileriň sany. Soň bize näme gerekdi? Connect komponentler sany, ýagny face-ler sany. Onda face-ler sany näme deň? Dini bilýär. Face-ler sany deňdir 2 plus e minus v. Ýagny Edge-den sany bilsek, Vertex-den sany bilsek, onda biz plus 2 dakada Face-den sany, ýagny Connected Component-den sany bilip bileris grid-de. Bi sorag bir sany grid-iň üstünde soranokdy, körele bady. Ullukan grid-iň içinde bir şeýle submatrix-leriň içindäki zatlar soraýardy. Onuň üçin şuň daşyna girip çykýan äşleri çykarmaly bolýar. Ola daşyna çykýar. Tä daşyna şeýle kaputda reşotka bar ýaly, şeýle ton reşotka bilen ýapylan ýaly edip pikirlenip çözmeli bolýardy. Şeýdip aňsatlyk bilen bir submatriksdäki vertex sany gatan sany tanamak, äş sanyndan biraz computation edip, şoň üçin accomodate komponentleri tanap bilýär. Muňa hakynda Usako sorada bolmaly. Men size praktis üçin hökmany ýagdaýda bererin. Ýöne aýtşym ýaly, şunuň ýaly görşüňiz ýaly käbir soraglary bilmegiňiz pikir plana graflary işiňize ýarap bilýär. Bu graf tipleri Brother graf algoritmanyň researchinde, ýagny akademiýa tarapda ulanýar. Akademiýa tarapda ýa-da grafika, bilşimine grafik oýunlarda, zatlarda bir sany mesh diýýäs biz oňa. Aslynda suratda görkezsem hatam atlar. Mesh rasterization. Surat awasa.

poligon, näde, planograflar bilen işlenişilýär. Şu taýlarda hökmany ýagdaýda bilmek bu zatlary käbir optimizasiýa işlerini etmegimize gaty kömegi bolýar. Onuň üçin eger-de akademiýada ileride grafik üstüni bir etjek bolsaň, hökmany ýagdaýda bir öňüňe çykarmak halýar. Bu ýerde başga näme üýtgeşijek formulalar? Bular ýat tutmagyna gerek ýok, diňe üstünden geçsek gowy bolarmyka diýen. Meselem, ýaňky plan graflaryň üstüne gideňde görýän ki, şunuň ýaly dogrulyklary bar. Bulan proofun içine girjek ýa şunuň hökmände prosta bilseňiz gowy. Face sany elmydama edge sanynyň 2-de 2 bölümi 3 ýa bolup biler. Muň proof meselem özüňiz etip bilersiň aňsat. Ýa-da vertex sany köpeltmek 3 vertex Üçkepetniň werteks sany minus edge sany hökmany ýagdaýda altydan uly bolýar. Ýaly üýtgeşiji üýtgeşijek akademisk tarapdan çykarylan formulalar bar. Bular bilmek elmydama ama işiňize ýarap biler. Ýöne ýat tutmak manyna. Ýan kaýsymyz ýaly ilk başda sonra başlamada näme diýdik? K4 meselem çyzyp bilýäs diýdik. Bu bir planar graf. Ýöne şeýle bir zat bar. K5 meselem planar grafda. Muny çözüp bilemdo? K bäşi çözüp bilmeýäs diýmek eýýäm K alty we ýokarysyny hemmesini çözüp bilemzok diýmek däl. K alty, K bäş, K altyň subsedi. Onuň üçin K alty, K bäşi çözüp bilmeýän bolsa K altyny çözüp bilmeýän. K bäşi çözjek bolup görüp bilersiňiz. Ati her türlü ýolda bar. Ýöne EC üstesine girini kesmän hiç nesini çözüp bilemzok. We ýene bir zat bar. K n diýdik. Birem KNM diýip bir zat bar. Buň tapawudy näme? KNM bipartite graf diýdik ýaňy. Şu bipartite complete graf. Ýagny U we V diýip iki sany gruppa aýyrýas. N sany bärde vertex bar. Bu tarapda da M sany vertex bar. We şu sany iki sany tarapyň arasynda her bir nodyň arasynda edge bar. Ýagny jemi KNM grafynda NM sany edge bar. Her notdan garşydaky M sany hemmesine edge çykýar we jemi ýaňy gaýtymýar. N köpeltmek M sany edge bolýar. N bir gapdalda, bir gapdalda M sany vertex bar. We diýýär, egerde e, KNM haçan planar bolup biler? Zadyşyna KN üçin aýtdyk. KN haçan planar bolýar? Haçanda N 4-den, N 5-den kiçi bolan ýagdaýy indi. Onda uly we deň bolan ýagdaýy meselende planar däl. Şo planarda tapjak bolýar. KN üçin meselem haçan planar bolup bilýär? Bulan proofuna girjekkä. Bärde ýa M 3-den kiçi bolmaly. or n üçden uly şularda plana bolup bilen onda şunun içerisinde plan edi bir teoremi de var aslında onu e, bilseniz hem gowy plana grafla haçan planlar bolýar haçan da içeride sub subgraf diýýäris biz k5 ya da k33 subgraf olarak yok olsa grafın içinde onda şo graf planar diýip bilýär. Ýani oturyp şony bir plane'da iki derje çyzjak bolup oturanda şu iki sany graf tipini gözleýän içerde subgraf edip tapsaň şulary onda planar dä. Ýani haýsyny ýani K5 we K33 bolsa şularda e, lüboý biri